Wakadii zvako Jane? Chimeeting chacho chamatishedzera panapa ndechei? Tafara kuti mauyawo makati joinawo nhasi. That's ah. Ngaite spokeswoman. Isusu vamwe tinenge taakutoda umwe munhu anokwanisa kutimiririra pakukumbira madays off because inini ndakaramba ndichikumbira madays off vanhu vakungonditi he unoda madays off kasi ndo zvandinenge ndichingoitirwawo netsekwende yacho ndingakuzvidiiko ah. Imhosva yangu here? Imhosva yangu here kuti imhosva yangu here kuti ndinobatirwa nemadambudziko ndine munyama unodai? Haisi, aiwa. Ndinomada madei zvofa. Ande makambotanga ka muchida kuda muchida kushamisira panapa muchida nechigrupu chenyu panapa muchida kumbuta fange zvinonzi iye ndimi ndimi ana Faisi Jesus. Aiwa.
Andakakudzai kuti muchanditsvaga. Madzoka ka. Eh, bwai bwai manje. ameno isusu panapa tinoda kuti tingochiti zvekuti tiite progress zvimwe zvese izvi zvimwe zveukoko tikuda kutoti titotauriraneka zvakanakanaka ipo pano nhai asikana e eh, chara chimwe hachikombe hachikombe churu chitaurai nyaya yenyu tinzwa auya anyo kuti ndakamuti zvoni makamupa spokeswoman handi ndiye anoda zvekutaura sterek makamuti spokeswoman anodzoka takuidzai kuti zvoni i know how to deal with uya The plan is going to plan. Kana ndichitaurira zvakuive shamwari yapiti pamwe. Saka isusu nyaya yamanga madedzerwa panapa sezvataurwa navice chairman wenyaya chimaudzuro amaita kuti tinoda kutamba raundi and eh, no mufunge zvakakosha kuti menge muripo eh, its very important kuti munhu wese anga ari pachipatisipena nekuti hamuzivewo ka mizvi tiri kubatsirana and vanhu tinotaurirana muzvinhu kana takamhenge takavhiringidzana tinoti we can come to, to an arrangement mm. sezvo kama spokesperson wedu kudaiwo spokeswoman and mm. saspokeswoman ndakataura last word final i suppose anti ndimi munozvigona yo mungori zvingori zvinongoita zvingori loud loud zvingori vocal so ye yeah, zvakakufitai ndimi maspokeswoman acho anozongozvinyanyawo jane munhu wechikadzi hazvidi kuti ungogara une uturu kudaro munhu anongoswera akatsamwa musoro wese kunge munhu atirwa dhodhi mubota rako makuseni iye venutsaiwo hana apatomborina kana kunzi zveni munhu angafanire ngaangongori nerafu yakadaro for the sake of business mamwe ameno but we just keep it business chete chete ani zvimwe zvinhu handimboda hangu zvinhu zvinoenda kuri bcause angori nekamwe ah, kaku no man kiss my teeth
one word welcome final welcome, word spokeswoman welcome mfunge yeah no that's very nice eh hey. maita lake
bhaibheri rangu rakandiudza kuti zvandi forgive and forget but handite forget no jaya dzamakuda anokamina but shit i don't do that but eh, pachikristu changu pachitendero changu nekunamata kwangu neutsvene hwangu pamwe and kana iri nyaya dzebhizinesi kudaio kana tinoda kuti pabude mari tinokwanisa kunyatsonzwisa but chikoronyera mm. saka apa manga mati zvonini hangu handizi nyaya yeraundi yatounzwawo neavava nachairwoman vedu vari apapa e eh, well done chairwoman maa ah. that, that was aiwa ngatimbomhorovererei maoko asikana aa that, that was very good chaiyo chaiyo well done well done saka hamuchione manje kana tiri vashanu kudaiwo ma 20 dollars 20 dollars yake uyu 20 dollars yake handitenge tatoita 100 dollars but no i think ka pamwe takangoiti wedzerei mbichana takangowedzera mbichana pamwe zvinokwanisa i know zvinhu zvakaoma hatikwanise kuti ari ma 30 dollars mm. yobva yaichiita chi 150 munhu anototanga project yehuku mufunge munototanga project yenyu yehuku panapa makatotenga tunhiyo twenyu makatotenga nhiyo makaswera maita huku pano makadya mazai kudya mazai zvekushaya basa kudya mazai zvekuti munoshaya kunge mai mazaiwana izvozvo ka that's a lot of money though In, because inini nditoriwo nemabusiness ideas angu andinoda kutoitawo venture into but no yes i, I think i like that zvataurwawo nasecretary izvozvo ende inini makaita zvokutamba neni panyaya dzemari idzo dzidzi fanike uri zvako iwe treasure okay saka imi mochizongotudza kuti mari dzacho munenge makupera kwemwedzi handiti ndopatinopanana i think semaonero angu takambomira kuti pamwe pekutanga kwemwedzi tinochengeta homwe handiti sezvamataura hamuzivi kuti pamwe anoita madambudziko ndiyani tinochengeta homwe and then paku hatipi munhu mwedzi wekutanga mwedzi wechipiri ndo watinozopa vanhu because mari yacho inenge yatochi ya 300 yawanda hamufunge kudaro kungoshingirira kungoshingirira one mwedzi chete anowana mari yacho ndiani ende ipapo tinokwanisa kungoitawo futi zvekungonyorerana papepa asika munokwanisa kutotanga kuwana imimi mufungo mm -hmm. manje zveround zvenyu zvozvo asi zvechikoronyera handi makaita chikoronyera pamagroup last time pamwe ndimi munototanga kutonhonga motowana mari kekutanga uya munoziva zvamakaita netumapepa twenyu akanyora pane chikoronyera chakaitika ipapo ende ndinofanira kutoiwana ende chero takanyorerana pakapepa ndinotofanira kutoriwana pepa iroro ndakarishaya ka ndotamba raundi yacho kana vachida ndipa mari first nothing else paunonyora tupepa itoti ndini ndinofanira kutonhonga mari yeraundi yacho inini ndini ndinotofanira kutanga kupiwa mari yeraundi yacho iyoyo tazvekutamba neni panapa nezvi zvandienda kutengaka asingade mari ndiyani ndini ndini mfunga ndini eh, eh, eh, ndini ndinocheya ndinocheya ndaita musingano nhasi saka tatamba raundi ana mari ana mari tingapo loni
Ah, saka munozwa sei nezvajane achikudzoka munozwa kuti ari kutoita cheumana ah.
ndizive unobhowa unobhowa Tapedza. Eh, eh, iko, iko.
Kwa mama. Yeah. Left. Left. No, uku right, ku left.
Okay, askana. I think this was very successful. Secretary, makati mutinyorera kanti ndimi mati munogona zvechirungu zviya izvi, ndimi kave mantintiyo ntinti. Eh, okay. mungotinyorerewo manotsi inini totawirirana kudai then mari kana dzacho dzauya munongondipa hangu ndinochengeta homework eh, itosvika matiriza tinosangana tozosangana musi wechipiri eh. next week ladies all right then eh. okay
Pam, pamusoro pamusoro uyu. Ah.
Filmon. Ah. Evo mother, evo mother, muri sei? Mor. Aiwa mushe mushe.
Aiwa una kuona iso. Eh, ndanchida kutongo kumbiro kuti mungakwanisa kundisiro magetsi ndimbo magetsi.
Dai dai panzapa.
ndokunge asaenda akaipa ko sandra ari kupiwo ah sandra ari paoff ndisiri kuona nhasi ndimuri pastiken here nhasi ah zvipiko eh? ah stiken ipiko tongozorora zvangu maday off akanaka ah, zviri bo sterek zviri bo ko chimwe chikwata chese ichi e eh, hanti half time vana vari pa exit weekend Vabuda na namhofu hameno kwavamboenda. Handangonaka nhasi panga pangonyarara ka and ndinotoshamisika ka imamhonzi ubatike ka nguva dzino dzi. Tatorohwa nehana ka tati ah, ah mother mother mother. Yevo yevo. Uyu Sandra akandudza ka kuti mu- mu- muri mudzidzisi ka aiwa. Hazvotisi vamwe dai takaitawo vadzidzisi vakaita semimi miso pamwe chikoro tikadai takaita shungu nacho manje zvino manjeko kana ndiri mudzidzisi asingagona akakudza kuti ndiri mudzidzisi anogona ndi ah, zvechipo chenyu chekukwanisa kuzodzidzisa izvo zvaazvimwe inditotongotaurwa hangu pachimiro kudaiwo kuti munhu akamudzidzisi akapinda muklasi unonyatsoti yes good morning mam munhu akabvunza akati filimoni wa makamira so mimisa ticha so ndinobva ndanyatsoti present so, eh?
uchimboda kuzama kuti chipa hayi kungotaura kungotaura mother e e handi ndizvozvo mm. eh, vapa eh, mongobatidzaka e eh, hama mangobatidza ipapo iye Filmon. Mamof. Choenda kana achida kusvika eh. nditarisirwa maruva angu and ari kungoramba kunyatsotacha mufunge. Ho iri? Iye. haa harinetsa iri mai move problem ndeyekuti imimi munongondichedza panapo kuti ndiyozongoita tumapiece job panapa nepapapa ndimune mari ichoka dai ndauya panapa everyday iri ha ndingadai ndakarisota kudhara iri iri bcause munokuita chiine ruva rakadaiwo so munokuita my move ndeyekuti iruva ririchi riri delicate akakosha zvisingaite ruva iri irose ka iri ruva iri ndosaka riri ruva reromance maona because ringori ruva reve ringori katype karori ega maibati mhm. unokwanisa wangogaya kuti ratosvava ratopera ratobaya pasina kana zviriripo apapapa but inenge ichingori pundei kuti munoziva chii kamaimofa rinenge ichingoda ka Katenda neso kamwe ka kaungori bata bhoso kunyasori nyasongori soft uchinyatsoziva uri chengeta uchiziva kuti every day umo munofanira kugara rakatoterera rakadiridzwa muruona munoona mapetals acho soka unogona kutogaya kuti rabaya rachembera rasvava risisina kana muto but no Munhu anonyatsoziva chaizvo chaizvo mhizha chaiyo chaiyo inoziva kuchengeta maruva akakosha kudai ofanike inini zvangu ndiri mukomana kawe wemaruva aya so ndindinyatsokwanisawo kuudza kuti muri kuona fanike ututu utu twakapfavirira utu tuchiripo tuchine mutu tuchine mongo muri kuona zvine zvangu ngodiwa ungokwanisa kungoziva kuti unoribata sei panguva dzipi unoridiridza chii unoripa chii inga pakatota wani mhofu vanodiridza wani unofanira kutombotaura naro ruva iri iri ruva riri paro rega iri tomboruya uchirudza kana masweet nothing ruva racho iroro ane mafeelings maruva ayo ah, ah. anoda anoda kamaintenance e eh, anoda maintenanceisu ah, ndinouya ndouya ndikutimbirai timbirai ruva renyu iri ndombokusakurirai sakurirai bhobho ndonyatsomeka sure kuti ruri kufefeterwa ruri kupindwa nemvura ruri kupindwa nemhepo rinyatsopiwa tumanutrients ari kunyatsoda kupiwa kuti rinyatsodzoke kwaranga riri so richanyatsonzwa tsinga dzacho kuti right dzakufamba mvura idzi mukunzwa zvandiri kutaura Mai Mhofu, eh, ha, ah, isu tiri vakomana ka tinosakura ka tinozongoya ka tozongodzikisa gejo ka bhozi gejo tinodzikisa ka tine tine musana ka tiri vakomana vemumunda ka isusu ka tinosona tiri tiri mumaricho omka. Eh, vanomboya Mhofu vanomboya vachidzura dzura masora vachipadiridza vachisakura. Misana yedu iyi ah, yasiyana ka ne nevanogara vari mumaofisi umu. Vakagara pama pamacheya. Aiwa haasi yedu inonyatsonzwa kuti right takatanga kutimba panapa. Ah ndokutimbira. Hamuna here kana umwe munda unoda kusakurwa here mai Mhofu? Munda upi wauda munda wangu upi wauda kusakura munda wangu upi wauda kusakura iyo yard diki kudaiwo so. aiwa kana ndati pamwe mune plot kumwe samwewo ako hanomboziva here kuti vanhu vakarongeka se semi sona namudhara mhofu vangazoshaiwa kana Okay. kana kamunda kari kumwoko ka- kanodawo munhu anouya kuzongozovatimbira nekuvasakurira pamwe ndakazodawo kusakurirwa ndingakufoneri vanhu mazuva ano emaricho vanonetsa ririko prize ririko but ndine mamwe maflower beds ariko andinoda kuti uzonditarisirawo e eh, aiwa inini handini nhamba dzangu munozongo munadzo ka munongondi munongondiudza ndinouya ndosota aiwa ndinouya ndichisota ende ndinosiya ndichinyabva ndanyatsosota zvekuti haa ya maintenance chaiyo ndozongokuudza pandinenge ndakuda kuti uyo uzoita semeditional work aiwa ndinouya ndonyatsosota zvekuti haa munonyatsonzonzi pari kuchengetwa ndonyatsopachengeta apo nyatsopa orit Mai Mofu. Chinoda ichi.

Angilitselanga yini ukuthi ngizolenzela something. I told you kuti ndine ka something kandikakaungasa kandiri kungobika so ndati ndopa day dzemari mani ndopa tinopanana mari dzedu ngatipanane mari dzedu asikana tigadzire musangano wedu titambe nhau tibiudhane vanhukadzi tisimbisane zvakaive shamwari yepiti pahu Yui, havatipe mari ende vakagona stereki vana chairwoman nana vice chairwoman they played their role ndizvozvo mfunge ndokubatana ndo, ndo kwatinoda ikoko shedza msangano eh, spokeswoman eh, chairman vanoziva kuti spokeswoman zvatakataura zviya spokeswoman ndiye anotanga kuvhura musangano wese zvatakataura nhanditi izvozvo spokeswoman munotivhurira ndimi munovhura aiwa ndiro ndiro basa renyu taurai ehe hatisina kuti tipiringisane zvakanaka kunge tasangana panapa tichiita bhizinesi richifamba zvakanaka but ngatisadei kuvhiringadzanai zvinoenda kuri ka good thank you zvakanaka aiwa vhurai vhurai tisati tapinda muchirongwa chanhasi saspokeswoman wenyu nhasi nini ndoda kuti toda kutanga katsika kekuti mumusangano wedu munomu pabato redu muunion mugroup medu munomu tinofanira kuita zvinhu zvine utsvene tinofanira kuita zvinhu zvine utsvene tinotanga tavhura meeting yese nekanzi yo ende nhasi patheme yedu tiri kuita zvekuita sei zvekupanana mari saka nhasi tinotanga nekanzi yo ah, okay kedu kekuti oh, ndoma ndomavhuriro amati titange spekusumani eh, aiwa totsikisa ka eh.

muchatozosleya kuzvekusleya eh. zvekwamai sleya i chaizvo chaizvo zvekushaya kunzwa kuti kusleya kwacho ikokoko zviri kutotangira papi zvikoperera papi mirai muone iti tatouyawo kakumabhutiku kwenyu ikokoko motozoyowo motigadzirisawo e bvudzi redu iri ah mamuzive tinongogara tichida ngokwidzirira amalevels ah, acho tinongogara tichingowedzera so you don't know Mm. Muri kuziva kuti special meat inguri one place kuno one kwega kwega where can you get ah panapa kusandros boutique ndikoizvozvo munouya boxwoman ko ko trezvera wedu manje akada kuzongoti nyamu akati tande nemari ah. tinomuwana sei ndo zvandanga ndichida kungonzwisisa inini chete ndo pane mubvunzo wangu because kupanana mari nezvese izvi ka izvi izvozvo zvakanaka aiwa ndakazviona hangu kuti injere dzakanaka dzamakoya nadzo chiamwani dzodzidzi handizive kuti dzakabvepi but chandiri kuda kungonzwisisa ndechokuti watinouya tichitsvaga ndiani hapana insurance here iri ipapa apa kana kuti yandisingazivewo kana collateral yatingangobatisani muchigo muchigo teteiko spokeswoman don't worry Don't worry inini. Kuenda Aiwa. yes kana Ndiri atete kungobvunza. takawirirana wini zvikuti zvine tiri What's kushanda it tese possible? tawirirana. Munomuziva ka paanogara ka?
Mari idzi tinenge tichitsvaga inini. Ah ko vangakuenda kupi kwavo? Ah, handina kwandinomboenda ini. Eh, ah, havachayewo mani mese tese pano handi munotoziva pese pandinotogara apa ndozvakanakira kuti zvoni eh, community yedu neni nekuzivana kuti vanhu vano- vanenge vari papi panguva dzose mese ti- munongotiziva kuti ndinenge ti- ndiripo panext door pepa next door apo pakaita kahu next door penyu imimi eh, vice chairwoman eh, munozviziva saka munongondiwana dzakanyangarika tinonga tichitsvaga imimi handiti ka eh. eh, tingori community allright don't worry don't worry imimi
amenowa ana spokeswoman avo vangozvinetsawo zvavo manje kana paine munhu wandoda kunyatsofixa vandoda kudzidzisa yelesson ndivo vaya spokeswoman venyu vavo vanoda kuzvita vakangwaririra ngwaririra nekuda zvita kahulia than thou hulia than thou kemhanga mhanga ngavabve apa ana jane tipei mari makanyarara ndi vanhu vanotisuisa isu zvedu isu homwe matrezara tipei mari matrezara tibate mari yedu tikuchengeterei hanzi hee vanogoenda upi a ah, kwandinogara handi munopaziva mese ndakakuudzai pandinogara ndinogara panext door pepanext door pakaita kao next door apo pasiri panext door nechepana netsvai apo ingwa vanotoziva kuvice woman vachitaya woman vanoziva pandinogara munhu wese anoziva pandinogara inini pari zvino asi zvokuti pandinenge ndakuzogara rimwe zuva wo hameno pane anoziva iwe mungaziva kuti munenge uri kupi kana next week chairo ndiani mwari hanti ndiye anoziva kuti zvinofamba sei ini bese maziviro angu inini pandinogara vanopaziva saka chavanongondityira kuti mari yacho ndinogoenda nayo kuba kune mufaro sorry kuba Kupa kune mfaro eh. kunokunda kugamchira eh. saka inini ndochiita sei ndochichengeta mari ehe handi takawirirana kuti zveni eh, this month hapana ari kupiwa kamari handi takawirirana kuti this month chairwoman ibooster month handitika ibooster month kuzoita kuti munhu anozowana mwedzi wechitu anenge aboostirwa nekuti mwedzi wekutanga takangounganidza saka ndo zvatichazoita tinozogadzira mamwe mabooster month aiwa tinozozvigadzirisa kumberi ikoko asi zvemwedzi uno haa matobata asikana matobata ini ndinochengeta iyi ndinochengeta ndinenge ndiripo mufungi kuva kune mvaro kunokunda kukanjira taimba taimba mfunga tapa mari taona mari eh.
saka sezvo maita marounds this time eh. chii chamuchazoita next
tabvunza ah, ah.

tozobatira kana booster month racho rapera aiwa no fellow women in power ini ndiregei tichiita sei eh, tochizoronga zvekuonana paya paya eh, mbai mbai but eh, ayo this was very good very successful mufunge very successfultokonai manje manje tatifambe zvakanaka muchikristu pauslady chedu ndizvozvo okay right toonana